Afei no wobɛnya bi live ahwɛ wɔ Likee, Facebook, YouTube ɛne Instagram. Ɛhɔ no nyinaa no Obibini Adu TV G8 ɛhɔ na wo wo search a wobɛnya yɛn na woatumi ahwɛ bi na wohwɛ nso a na woatumi a subscribe ama yɛn na biribiara ayɛ kama kama kama. Abadwafoɔ menfa asɛm wei bisa wei nso ntom. Ɛnnɛ nyɛ yɛabere so yi sɛdeɛ woka no wo se. Tsetse ber no na yɛ dressing nye yɛ stature no na nntse sɛ sesei. Nna sesei so no mbamu a yɛaba no sɛdeɛ yɛabue tse no ebia woahyia obi w'ani gye no ho w'aka na w'apene na akɔba sɛ baako ɛrekɔ mprenu ommam attention, ommfrɛ me, ommɛsera me, onntsi. Hyia. Wobɛn no, wobɛn no, wobɛn no no. Papa, ɛhɔ nso ayɛ din o, abadwafoɔ. Ɛhɔ nso yɛbɛn ne dɛn? Ah, meda ase. Tie. Yɛayɛ mmeranteɛ ne mmabaawa te sɛ mmom yɛpɛ sɛ ware wɔn. Dɔ yɛntumi anware wɔn deɛ. But, ɛsiane sɛ, one, yɛsuro Nyame ne yɛpɛ sɛ yɛhwɛ yɛn akwan so ne yɛn akwan so tene nti, yɛne wɔn anyɛ saa. Deɛ fata a ɛma yɛn tiri hyɛ yɛn ho so yɛ Nyame a yɛsuro no. Okay, obi a ɔsuro Nyame no, ɔmpɛ sɛ ɔyɛ Nyame bɔne. Mm-hmm. Na sɛ ɔka sɛ ohia attention, attention no, frɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɔtumi frɛ no. Nsrahwɛ nso ɛwɔ sɛ ɔsra no. Nsrahwɛ no, ɛnyɛ sɛ anadwo na wakɔsra no. Wosra no ɛberɛ a nnipa wɔ fie. Yei. Afei nso, mo nkɔmmɔdie nso, monhwɛ sɛ mo nkɔmmɔdie no yɛ korɔgyee a sɛ obi nam na ɔte bi a, ɛnha no. Enti sɛ eh, wotumi kɔsra Sista Lizzie na wo ne no di nkɔmmɔ. Ɔwɔ adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no. Secret ne sɛ, don't declare your intention to the lady you want to marry her. Woyɛ barima a, na wopɛ ɔbaa no aware no paa a, nka nkyerɛ no. wo dɛ sika bi no fam afa a, ntsi sɛ Nyame yɛ adom na mber no du na wo mma ɔtse sɛ wopɛ sɛ ɔware no a, saa tam no yɛmma courtship no nkyɛ three months bi, six months bi, courtship na ɔyɛ free. Ntsi no the person needs attention, frɛ no, Nyame adom phone wɔ hɔ, frɛ no, kɔsera no but not questionable hours. Okay mm-hmm ɛna exchange of gift nso yɛ nneɛma bi a ɛsan twetwe nneɛma. Sɛ nipa no yɛ demanding a, wanhwɛ yie pɛ ɛde nsɔhwɛ abrɛ wo because gift giving should be received and should be re-paid. Nti those things nyinaa wɔ hɔ a. Ɔwɔ sɛ mo hwɛ na mo avoide na Nyame ɔboa mo. Papa yɛda ase paa Mama wode biribi aka ho ama yɛn. Ɛne sɛ,
sɛ obi yɛ Okristoni babunu na sɛ obetumi atena ase wɔ relationship mu, nea yɛn nnɛ yɛfrɛ no courtship no, yɛrekɔɔte, yɛrekɔɔte, na ɛnna asɛm mmɛn mu a, nea ɛsɛ sɛ ɔde hyɛ n'adwene mu paa ne sɛ, na ɔte aseɛ ne sɛ, Nna wɔ hɔ yi, ɛhyɛ aseɛ firi y'adwene mu. Okay. Ɛhyɛ aseɛ firi adwene mu. Enti sɛ me ne wo nam, na menni adwene biara sɛ mepɛ sɛ me ne wo nya mpa mu nkitahodie a, there is no way a mɛka sɛ wo ho ayɛ me akɔnnɔ nti no, me ne wo nkɔda. Adeɛ no hyɛ aseɛ firi adwene no mu, na ɛsane de aba akoma no mu. Enti sɛ wode hyɛ w'adwene mu sɛ woyɛ Okristoni Wokan First Corinthians chapter six, I think eighteen, Eighteen. ɛɛkɔ no a, ɔse, Bɔne biara a onipa yɛ, ɛnka saa nipadua yi, agye sɛ adwamammɔ. Ɛno nti no, sɛ woyɛ Okristoni a, Nyame asɛm bra saa de no. So right from the word go, wowɔ wo w'adwene mu sɛ, Menni ho kwan sɛ. meyɛ saa deɛ. Ɛno yɛ one. Na some of us ɛboɔ a yɛyɛ na meyɛ deɛ. Ɛno yɛ one. Enti sɛ wohunu no saa a, na afei woayɛ nipa na honam mmerɛ wɔ hɔ na akɔnnɔ nso wɔ hɔ sɛdeɛ papa kaeɛ no. Yɛyɛ deɛn a akɔnnɔ no, yɛdu youthful stage sei no a hormones ahyɛ aseɛ reba wɔ yɛn nipadua no mu no a, Wubehu sɛ saa atenka sɛ ɔbaa ne barima nkɔ mpam no, ɛwɔ hɔ. Wuntumi nyi mfiri hɔ, ɛwɔ hɔ. But, wubetumi adi so, sɛnea yɛn papa Imprim kae no. Enti yɛn papa aka sɛ, Ɛnne nnipa no nhyɛ tokuro. Enti nnipa no sɛ ɔpɛ attention. Fine. Adɛn na mompue nkɔtena ebia nnua bi ase? a ɛyɛ open space na mo nni ho yi. Yes, ɛbɛboa. Ebio, mo hyia a, ebi koraa na awareɛ no nnya mmɛnyɛ bebree saa, enti nka mpɛ mu nkitahodie nkɔmmɔ no na nka mode ato nkyɛn kakra. Mobɛtumi adi nkɔmmɔ bebree but ɛnsɛ sɛ ɛyɛ sex sex sex sex nkɔmmɔ bebree. Ɛna afei yɛ papa ka asɛm bi ɔse yɛn hwehwɛ films ɛnka youth of today ɛnɛ wokɔ social media YouTube nneɛma ɛgu hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa but sɛ woyɛ ɔbabunu na sɛ wopɛ sɛ wotena relationship mu na wode awareɛ no kɔ fie sɛdeɛ Nyame ɛhwehwɛ a bɔne biara anaa mpa mu nkitahodie biara ɛmma a, nneɛma saa ɛnsɛ sɛ wohwɛ because ɛno na ɛrekɔ kanyan atenka no a ɛwɔ wo mu no ɛde aba. Ɛnti yɛnhwɛ no saa na ɛbɛboa yɛn. Yɛda ase. Ma yɛda ase mu a yɛaba yi yɛbɛtumi ayɛ much convince because yɛtete sɛ Ɔbaa no me me ne no anhyia, barima no me ne no anhyia, na sɛ yɛbɛware akyi no na mfomsoɔ bi wɔ hɔ, ebia barima yi nsɔre, ebia ɔbaa yi wagye n'ani ara, me barima yi deɛ mennim hwee, me ne no anhyia na yɛakɔware. Vice versa. Vice versa. Na Yɛbɛware na menhu so. Ɔbaa yi nso nso nso ne pɔnkɔ pɛ ntɛm na me nso metoto paapaa so. Ɛmfa awaregyaeɛ ɛmma. Weinom yɛ nnipa ne honam adwene. Wokae Psalm 37, 3 and 4 no a, ɔse, Bɛka Awurade ho na yɛ atakwatam, tena asase so na di ne nokorɛ.

na ɔmo wareɛ no they read books on it nti it was perfect now ansa na obi abɛware no yɛma no kɔ marriage interview owie nso a ɔba sɔfo nkyɛn ma yɛ counsel no na there are some questions yɛma ɔmo yɛ medical exams ne adeɛ ɛna yɛtumi bisa ɔmo sɛ anyɛ bia aberanteɛ ɔho wɔ hɔ sɔfo deɛ ɔba me nkyɛn I will be bold enough to ask you Ɔho kɔ hɔ ansa na ɔse wo ware. Sɛ ɔho nni hɔ a, ɛɛ sɛ yɛ ware na yɛ hyira so na consummation ɛmba a, yɛ make marriage no null and void, yɛ cancel because sɛdeɛ o, to to cement the marriage is the sex. Nti sɛ biribi saa mma so a, saa ware no yɛ mbu no sɛ awareɛ, yɛ twitwa mu krataa mu. Nti no ɛɛ the best thing is ɛɛ ɛnni sɛ wo ka sɛ sex no yɛ ultimate. Sex is just part. or infinitesima, ɛyɛ ketewaa bi. But marriage itself is relationship, ɛyɛ nkitahodie ne ayɔnkofa bi a mobɛnya. Henanom, there is much to marriage than sex. Ɛno deɛ ɛwɔ sɛ yɛte ase point blank. Ɛno deɛ ayɛ sɛ icing on the cake. Wɔn sɛ yɛyɛ wedding a, cake no a yɛde ba no, wobɛhu sɛ yɛde ade fitafita bi anaa yɛ blue bi depending on the colours no na yɛde agu so. Ɛyɛ frɛmfrɛmfrɛmfrɛm. But cake no ankasa no, ɛna na ɛyɛ aduane no. Enti no, Sex is part of marriage the real thing is dead ayɔnkofa ntoan bi nti the youth of today no you should understand sɛ human beings are not vehicles to be tried nipa ɛnyɛ kaa yɛkɔ sɔ hwɛ ansa na yɛatɔ nyame hyɛ da bɔ yɛn bɔ yɛn yie na i want to sound this question sɛ wowɔ hɔ na woyɛ masturbation a wopira wo ho woyɛ bɛrima na woyɛ masturbation a wopira wo ho because that one is not natural wobɛtumi akɔ for hours, wobɛware ɔbaa wontumi nkɔ saa nti ɛwɔ sɛ ɔhyɛ no nso woyɛ ɔbaa na woha no wɔ sex gun toy de yɛ ɔho adwuru a woware a woanhwɛ yie a wontumi ntena aware ase nti sɛ nea nti a nyame sɛ we should flee from use fornication ɛna we should flee from sexual immorality ne sɛ saa nneɛma no woyɛ a. ɛbɛma woayɛ nipa bɔnefo. Wontumi nkɔntoro wo ho. But Nyame asɛm kyerɛ yɛn sɛ, a man to a woman, not a man to women or a woman to men. Nti no sɛ for you to be on the safer side, wo keep wo, wo, wo, wohwɛ wo ho so yie. na woyɛ babun paa na wonhyia bɛrima da na wokɔhyia bɛrima for the first time a you really enjoy marriage
dwumadi a nugu so a wohwɛ yi ɛyɛ what you know what you know na ɛnɛ yɛsua adeɛ paa mfa w'ani so mbrɛ mu papa wo kasa mu no woka biribi sɛ sɛ ɛkɔba sɛ marriage counsellors no gu so a wɔbisabisa no ara na barima anaasɛ ɔbaa no de biribi si ne ho nni hɔ, ɔntumi koraa mpagya ne ti koraa na wahwɛ wiem. Na aware no bɛba so, ɔbaa no ɔne barima yi bɛkɔ dɛm honeymoon, yɛkɔte mako a,

Yes it's just like theoretical aspect of it but yɛwie asɔre dɛm a ɛwɔ sɛ ɔmo kɔ fie na ɔmo kɔ fie no ɔmo kɔ hyia a na hɔ na ɛkyerɛ sɛ waware no nti wonim the number of men or women you have sex with you have covenanted with them wonim ahyia a wone no apam apam sɛ for better for us sɛ death do us part nti na Sex yɛ very important a ɛnyɛ sɛ wo ne obiara yɛ kɛkɛ cause nipa no a ɔbɛ yɛ no mogya di afra hmm your part is entered into the person the person's part enters you nti wo se dɛ da biara wo dwen nipa no ho nti sɛ obi pɛ mmaa bebree wei a ɔne no ahyia wei a ɔne no ahyia wei a ɔne wo bɛ sɛ n'adwen ayɛ divided sɛ ɔpɛ ware na ɔwo a. Behaviour na ɛwɔ different type of women nyinaa, ebi did wɔ ne ne mma mu. Ɛɛ ɛyɛ secret a ɛyɛ sunsum adeɛ nipa bebree nim. Sɛ wokɔware ɔbaa korɔmfoɔ, ɛ wo wokɔfa ne mpena na ne no hyia several times, wobɛwo a, wohu sɛ wo nkwadaa no nyinaa baako bɛyɛ korɔmfoɔ a wonte aseɛ because you have covenanted with somebody who is a thief. Nti we should be very careful. Enti sɛ ɛba sɛ nipa no ho nni hɔ na ɔbɛdaadaa yɛn nko ara deɛ a, yɛbɛtwa awareɛ no, ɛnneɛ na ɔtumi nsa ba dance. Abadwafoɔ, mɛmfa wei nto wo, ebia two years, three years time, na ebia yareɛ bi abɛbɔ wo mu na kɔdu wo dɔn so a.
Ɛno, you need a medical attention. Sɛbi o, even koraa nipa tumi ware, first day a wɔbɛkɔ dɛm no, bɛrima no nsɔre, ebia ɛyɛ anxiety. Obi wɔ hɔ koraa a, ɛde to the wedding no, na biribi adwo. Wobɛsi afei wastate bɔ mpae. Wɔn sɛ, nipa tumi yɛ anxious saa ma nneɛma bebree tumi fa n'adwene mu. Nti ebetumi aba. Na mmom sɛ ɛba nso a, yɛwɔ medical attention a, medical wei sɛ wɔsɛ yɛkɔhwɛ na ebi a. Psychologically no biribi na afa n'adwene mu. What he expected no wanhu. Ɛhɛn. Nti na sɛ yɛ preach a ɛkyerɛ sɛ ɔba no si ɔte no ɔno ara wokɔ dɛm a si ɔte no ara fa no saa ara. Ebi a gown no koro a ɔhyɛeɛ no ɔde attachment baeɛ nti na ne back side ayɛ kɛseɛ. Nanso bɛkɔ fie na ayɛ flat. Fa no saa ara.

ɛda ɔware awie ɔba fi sɛ ɛsɔ no dɔ no mu a ɔne no tumi ma gye ne pɛ no. Now, me no question ne sɛ, from obi experience a ahappen na waka ne deɛ no, ka wɔ mu, ɛnkɔ machine no anim a na adɔ, ɛba akyi a na power no asan ba, ɛkɔ anim a na asan